hello hello hello sanibonani dumelani avuxeni tindhawu hinkwato laha mi nga langutisela kanelo wa gingirikani mi ri kona mina vito ra mina hi mina ponisani risimati junior ndove ni ri kaka ra vubava me vava na marhangi ya rona okay la hi le ka kanelo wa gingirikani episode 100 um eh, leyi a hi yimerile Eh, from episode one nkarhi wun'wana swi nga humelela mi kuma ku hi kuma ti-guest vaendzi va hina va nga ta hi hi nga ta va karhi hi va hi burisana na vona hi va interviewa hi vutomi bya vona vanhu van'wana mi mi suke na hina from episode one until episode hundred leyi namuntlha hi nga ta va hi ri na mandla gingirikani um vito ra mina hi mina avel pfulani khwaxo um laha mi tivekaka um vito ra vuvahi nomalaka phawini so handle ko hi heta karhi na ku hi ya ku hi na ku hi and kombela ku sweswiwani um hi welcome inani hi welcome amandla loyi a nga ta ta a ta hi byela hi nga ta bulana yena kahle kahle a hi byela kahle kahle ku ku humelela yini ye mandla i mani kahle kahle a mandla i mandla gilkan okay ni huma ka makoxa le le ka hi le a tshama kuma ve le ka risinga ni va ku tivaku ni vula le a block fifteen ka huma so ya ni huma da Eh mara ni kulele a ka maswanganyi hi ku na ha twa mara swi ndzi maka ka vakokwana ka vakokwana.
Bo Mr. Ndinyana maybe u tikumela xitandi xa wena. Eh, No already ndzi maka xitandi xa mhana mina i xikulu so Like u- u tshama na munhu or wa full time ku fana na ti. Ndzi tshama na makwerhu wa mina and ya and i right. Okay. A ni endle ku na loko vanhu va lava ku vhakela. Sure.
Yeah. Se ni twa va ku ku na ni Eh, nto vanhu va ku vitana hi vito lera ina ra legere yo se ni byeli legere ri sukela kwihi oh ya legere wow, what a good question yo trene mani ska okay a ah, legere i vito leri nga sungula loko laha xavisa swiwitsi a kheto a xavisa malekere a kheto a na va ni kolotisa vanhu swiwitsi na magulugulu chapis na na ti-candy balls so so um they used to call me dj uh, eh, sweet leker so mehe ni twa nga ri dj switlekerha i nga ri ri obvious ngopfu se ni ri cinca ni ku i legere se ni hamba ni kume dj switlekerha so mara swa va swi ve ni susa hi nga ri se va tele ngopfu maswitsa la a ni nyanganya ngopfu okay eh, eh, he mandla mm. i byeli laha um eh, i languteka i ri munhu loyi i nga ri u le u kha u totela rhama so eh, i nga ri u chisboy nyana wa vona Mm. so hi byele nyana ku kahlekahle mandla u u kurise xinjhani so yo i wish a ni kule hi swa drama guys a ni kulangi hi swona na swa playstation a ni kulangi hi swona ni kule ni khandzisa tihomu Eh, not, eh, you know eh, so ni kule hi tlhampfu you know mara vanhu vo tala mara vanhu vo tala va vula sweswi swi ve rini va kule hi nani sweswo swi va tlema Ah, mina ni tlele. leswaku va- va- va- va kulele vusiwanini ka hina hi nga ri swona mara a a swa tirhama guys a hi swi kumana le khisimusi na Okay, okay, so okay. so a a no a ni kusa swona leswaku ko ku vele I- i think i i appearance ya mehe nkarhi wo tala vanhu vo tala va duma ri eh because of the way i look then it means noma ka muntu wo fuma or this mina u rhandza ku tikhoma kahle na xikan'we va swi vona ku na ri fresh no no xi tsema actually no nyikiwa xikipa lexiwani a ku ri xa vaxisati mara ni fike ni xi tsema ni xi ndla xa mina kwala nga na xo a nga na xo pfala xa mina i like unique stuff so if you guys know me you understand okay manda um ku na eh, show leyi u nga yi kumbe nongonoko lowu nga pfula wa kanele wa gingirika ni byeli like i yi xi nga n'wi motiveta ku sungula um nongoloko lowani wa kanele wa gingirika actually there's a very funny story loko ni sungula swa nkanelo wa gingirika a ni nga swi planangi okay a swilo leswi ni nga tshama hansi loko okay swi swi lava ku sungula kanele wa gingirika a ni lavi swona ku ku va ku va mistake ya ku ni yiveriwa foni ya mina ya ya notify na yona ivi Loko se ndzi xava foni yin'wana yintshwa munhu loyi a kha a ni xavisela foni a ni byela ku kahlekahle foni leyi ni lavaka ku ku xavisela yona ya Huawei ya swi kota ku teka tivhidiyo ta kahle so ivi ni yi xava loko se ni fika laha ni nga fika kona ivi ni ni yi test-a ni test-a ku ri himpelampela ya ya teka vhidiyo na se loko ni nga vulavula yini se loko ni kha ni teka vhidiyo laha ni kha ni vulavula ni tikuma ni vulavula leswiwa swa music so ni ni heta ku na na la ni swi vona ku i nga nga recording leyi kahle ni nga yi posta kwini ka facebook ni ku hayi why ni nga endli ku ni pfula youtube ni ni yi hoxa kona se ni yi hoxa kona i vanhu vo tala va yi rhandza then ni ni swi vona ku na space xa ku vulavula hi hi vunanga bya xitsonga na art ya xitsonga hi ku hambanahambana so that's where the the show started a ku nga ri mhaka ku ni swi planile a ku ri mhaka ku va ni yiveriwe foni ivi kume foni yintshwa yo teka ti-video that's why na nongonoko lowa kanelo gilikani wu endliwa hi foni entirely ni hava camera hmm, ya ya mara hi tshemba ku loko ho kuma support hi nga cinca hi na tikhamera ti kota ku jika ya ya yo no come on man kanelo gilikani nga va yi ri na lembe na tin'hweti ti nga ri maybe tsevu so one year six months or seven months and I've managed to get over 7,000 subscribers ka Mandla Gingirikani channel okay. and then tlheni pfula na ya channel yin'wana ya Gingirikani media laha going forward nkanelo wa Gingirikani yi nga ta suka ku yi nga ta ta kusuka kona hi kona ni na over 1.5 subscribers kona and a ni a yi busy ngopfu mara vanhu vo tala va yi rhandza so guys swi vula ku swi swi endlaku vanhu vo tala va swi tsakela okay so yeah.
guys mikitweleta n'wina tindleve fana mi ka mi subscribe ka what mandla gingirikani media youtube channel di kona la loko mo cheka mi yi secha mo gingirikani media ya huma then just click the red button i tlhe i tlika na lexa xa clock xa kona ku loko ti sungula ti pfurha

leyi ni nga ta yi tirhisa ku posta loko ni kha ni sweka tiya kumbe xiridzani ni kha ni ta matandza you know those kind of things kumbexani ni kha ni kha ni driver movha kumbexani ni kha ni dyondza ku driver swin'wana na swin'wana swin'wana swa ni nga ni nga ta ni kha ni swi endla swa personal ku nga ri swa show swi ta humelela ka channel leyiwa most of it will be very funny so it will be very actually very interesting to ku ta ku na leya ya green card media ku nga yi nga ta endla ti-formal shows ta ti-interviews ti those discussions that I always have you know those controversial stuff swi ta swi ri da mara ke ni green card mandla green card yi ta sala ya ha ri kona and yi ta kala ya ha posta yi ta kala ya endla leswi Okay, so Mandla, you you happen to be invited to different uh, kinds of events uh, hi byeli laha do you have a sponsor how do you how do you get there ka ka ka ti-event who told you i get invited like